Сәмрухта Раушан, сәлам сезгә, дуслар, иң шәп алан, сез артта калма, this is Сәләт Раушан. Без Сәләт Раушан баш җитәкләре. Мин Игорь һәм мин Сәләттә инде 2011-дән. Мин Фәнил һәм мин 2012-дән. Мин Гөлдәния һәм мин 2013-тән. Ә 2017 елда безне бер алан берләштерде. Ул Сәләт Раушан. Аның тарихы инде 1994 елдан бирле үз эшен алып бара һәм э, аның шундый төп фишкасы ул да булса Татарстан һәм регион күләм иң зур һәм көчле олимпиадниклар белән эшләү. Быел аланда 180 бала һәм 16 әйдаман ял итте. Әйдаманнар ял итмәде, алар эшләде. Бездә үзенчәлекләр өчәү генә түгел. Бездә 200 дән артык үзенчәлек. Иң шәп алан ул. Сәләт аланы.
Хәерле көн, сәләт аланы. Без азнакай. Вот шулай без азна, азна, азнакай. Без азнакай. Син безгә юңай. Мин Диляра Сәбитова, Сәләттә 2007 елдан. Мин Зилә Нигъмәтуллина, Сәләттә 2012 елдан. Безнең аланда 53 бала ял итә. Аланның үзенчәлекләре, беренчесе, Төп тематикасы челлендж, икенчесе Азнакай рекордлар китабы һәм өченчесе Алтын лачын премиясе. Балаларга иң ошаган чара ул үзләре үткәргән чаралар, мәсәлән, җырлыйк әле һәм импровизация чаралары. Иң шәп алан Азнакай! Бу бит иң текә алан, әйе сәләт Азнакай! Бу бит иң текә алан, әйе сәләт Азнакай! Бу бит интекә алан, азнакай.
Сәләт, санап, иң шәп алан. Мин Ләйсән Сабитова, һәм мин Сәләттә 2006 елдан. Мин Ләйсән Гатауллина, һәм мин Сәләттә 2011 елдан. Гадәттәгечә, безнең аланда егетләр саны кызлардан караганда күбрәк. Нәкъ безнең аланда 80-гә якын программист-шахматист, программист-футболист, программист-КВНчы, хәтта программист-аниме яратучы бала ял итә. Кичкә Айдаман, Евровидение, фәннәр фестивале һәм төрле IT-контестлар уздырыла. Иң матур кызлар, һей, текә егетләр, һей, без бергә узса да сәгатьләр, көннәр, айлар. Булсаң син сәркеш яки әйдаман, Күтәр кулларны өскә, без бит сәләт санап! Сәлам!
Без Сәләт Биләр каласы! Мин Диләр Халитова, Сәләттә 2012 елдан. Мин Дамир Гарифуллин һәм мин Сәләттә 2010 елдан. Безнең аланыбызда 80 ннән артык бала ял итә. Безнең аланыбызның төп үзенчәлеге, без хуҗалар! Иң шәп алан ул Раушан! Бөгелмә! Биләр каласы! Сәләт биләр каласы, монда мәңге каласы, бердәмлектә көч безне, сәламлибез без сезне! Без Сәләт Самара һәм дә инде Сәләт Иске Казан аланнарыннан. Мин Булат Вәлиуллин, Сәләттә 2011 елдан. Ә мин Тимур Назаров, Сәләттә 2014 елдан. Сәләт Самара аланында 73 бала ял итте. Ә Иске Казанда 53. Сәлә Самар аланы бик үзенчәлекле. Беренчедән, без иң яшь алан. Икенчедән, безнең тематикабыз бик тә кызыклы. Ул галәм. Ә Иске Казанда иң җылы атмосфера һәм тарихи байлык. Иң шәп алан ул. Бәлки Сәләт Самара. Бәлки Иске Казан.
Ә бәлки икесе дә. Нәкъ шулай.